Reit, Lisa, haia. Helo. O'n i'm yn gwybod os o'n i'n gweld ti 'to, ond fi dal 'ma. Ti dal 'ma. Fi 'ma.
Yym, a ma' 'da ti m- mwy o fwyd na fi 'rioed wedi gweld. Be' sy'n mynd mlan fan 'yn? Wel, mae'n wythnos hanner tymor wythnos na- nesaf, ni'n... Ocê. ...deall 'ny. Ma' 'na bump diwrnod, dy' Llun, dy' Mawrth, dy' Mercher, dydd Iau, dydd Gwener. M-hm. Ma'r plant gartre, beth 'yn ni'n myn' i fita? O na! Sdim sdim rhy gwaeth.
Sdim rhy gwaeth na mynd i'r oergell am bump o'r gloch a meddwl, O, beth gewn ni swper? Neu... Ie. ...pedwar o'r gloch, ti byth yn gwbod... Big win. ...o aml, ie. Ie. So beth dwi 'di neud, fi 'di neud rhyw fath o gynllun bwyd ar gyfer yr wythnos. Nage, sdim rhaid dilyn e yn gwmws fel mae e, ond jyst i roi syniad i chi sut i ddod i cynllun at ei gilydd. Felly, fan hyn mae gyda ni Dy' Llun, Tacsen bob dy' Mawrth, mae'n ddiwrnod pancws dy' Mawrth, felly pancws. Pizza dy' Mercher, pasta dydd Iau, reis dy' Gwener. Felly, mae 'da ni'r carbs wedi wedi sortio. Mae'n rhoi amrywiaeth. A beth 'y ni'n mynd i wneud yw wneud saws, wel fi'n mynd i wneud e nawr, saws bach tomato cyflym sy'n mynd i fod yn sail i lot o toppings i lot o rhain. Ma'r topping fan hyn... Ma'r cynllun ar y sgrin, ok, jyst fel bod pawb yn gwybod. Ie, co fe. So ma'... Sdim raid chi stico ato fe, ond jyst guide. Ond cerwch i'n tudalen ni ar Facebook a Twitter i gael gweld y cynllun 'ma'n iawn hefyd. A, ag i ddechrau gyda, os y'ch chi jyst yn edrych yna, ni llun dim awr Merched Iaith Gwener, os na chi 'di 'neud hyn eriod o'r bla'n, a fi 'di gor-, a ma' cymaint o fwyd fan hyn, fel wedest ti, fi 'di gorffod 'neud un fan hyn i atgoffa ni nawr o beth fi'n mynd i 'neud p'nawn 'ma. Yym, felly jyst 'neud dy llun dim awr dy Mercher ac yn y bla'n. Beth y'ch chi'n hoffi bwyta, pasta, reis, falle bo' chi'n moyn pasta tair gwaith mewn wthnos os o's plant bach 'da chi. Falle bo' chi, bydden i yn, bydden. Ie, yn gwmws. Anghofio dy reis.
A os na chi'n hoffi pitsa, sdim raid cael pitsa, os chi moyn cael cino Dy Sul tair gwaith, bydd potel gyda chi, chi'n deall fi. Yym, felly, Chimod, mae jyst yn dangos chi sut i ddechrau gweitho y broses o weithio mas beth i fwyta pob dydd. So, at y saws tomato, sef sail beth bydda i'n wneud nes mlaen. Yym, fi 'di ffrio yym winwnsyn fan hyn, mewn bach o fenyn, bach o olew a lot o arlleg. Rhyw dou neu tri ewyn o arlleg. Tip bach i chi safio amser, amser chi'n cl'au yy llwyth o arlleg. Cleiwch nhw gyd, a dodwch nhw mewn olew, dodwch nhw yn yr oergell yn barod i tro nesa, mae'n safio chi... Fel byse ti ddim yn drewi am byth, fel ie. Ti 'di neud y job unwaith. A mae gen ti olew wedi infiwsio efo garlleg wedyn hefyd? Oes, oes. O gwir, ie.
Ie, mae hwnna'n hollol wir.
A he- hefyd, gallech chi ddodi bach o rosmari neu rwbeth fel 'na neu thyme miwn gyda fe hefyd. Fi'n neud batch bach fan hyn, oherwydd fi 'di neud batch mawr yn barod. Do. Yy ma'r tomato yn myn' miwn, falle os 'ych chi'n hoffi thyme neu yym yym perlysie cymysg. Fi'n mynd i ddod i bach o tomato past tomato fan hyn i gryfhau y blas. Oce. Os fysa chi moyn dod i bach o stoc beth fydden ni'n yn arfer neud dod i bach o ddŵr mewn fan hyn a llwyth o mewn i ga'l... Ie mam wastad yn neud 'na. ...ie ca'l gwar- yy yy yr yr tomato 'na i gyd o'r gwilod yn gwmws. A wedyn chi jyst yn myn' i ddodi hwnna clawr ar ei ben e gellwn e ddifferwi am ryw ugen munud. Gwed, wyt ti'n roi llwyr o siwgwr arnyn ti? Yy mae'n dibynnu ar ansawdd y tomatos. O! Os ydyn nw tymed bach yn chwerw dodwch tymed bach o siwgyr. Siwgyr brown fel arfer tymed bach fwy o flas iddo fe. Reit. Ond ie, blasu. Halen a Phupur, dyna beth arall. Oce. Yy felly troiad o halen a phupur trwyddo, ond 'to amser mae wedi myd-ferwi a mae e bron ac orffen, prynu'r amser i flasu a gweld beth arall sydd isie arno fe. Bach o siwgr, fwy o halen. Ti 'di blasu rhy gynnar. Na, achos dyw'r blaseiddiau 'na ddim wedi wedi ymuno a'i gilydd a wedi, t'mod, creu... A Rhys yn blasu holl ffordd trwyddo. So, beth dwi'n neud... A beth yw'r tip i ti, saws tomato? Lloiad o?

Lisa, ti 'di bod ar y sos a dim ond yn hanner awr 'di dau. Sut mae pethau'n mynd? O, wel, mae'r sos fan hyn, fel hyn mae e'n disgwyl ar ôl rhyw ugain munud. Os y'ch chi'n teimlo bod e'n sychu gormod, ychwanegu bach o stoc yym llysieuol, os y'ch chi moyn cadw fe'n llysieuol. Heblaw 'ny, llwch ddod i unrhyw stoc. Ocê. Fi wedi dod i... fi 'di trosglwyddo hanner e, llai na hanner, mewn i fan hyn, a fi wedi dod i peli cig ynddo fe... Ww. ...i fyd-ferwi am... Ww, smell neis. ...ie, a so fi... nes i ffrio rheina i ddechrau gyda i gael bach o liw, a wedyn gosod nhw mewn yn y sos, Coginio pasta a dod i'r cyfan at ei gilydd. Mae hwnna nawr yn barod, felly fi'n mynd i arllwys hwnna mas. Beef ti'n sôn? Yw'r peli cig 'na? Yy, beef yw'r peli cig, ie. A ma' rhai fi gyfadde, nes i prynu rheina. Ma' nw ddigon rhwydd i neud, ond ma' nw hefyd ar ga'l ddigon rhad yn y siop. Ocê. I orffen hwnna off, bach o parmesan dros y top, a falle bach o basil, s'im rhaid, ond dyna ni. So dyna un pryd ar gyfer un diwrnod yr wthnos. Ma'r sos gyda ni fan hyn nawr, felly dyna i hwn i ffwrdd. Un pryd o fwyd i neud fyn 'na. Easy peasy lemon squeezy. Yndan. Ond, ch'mod, os y'ch chi'n neud y gwaith caled fel hyn o flan llaw, mae e ddigon rhwydd. Llwch chi brynu best pizza, neu llwch chi greu un digon rhwydd hefyd. Mae hwn yn berffeth ar gyfer dod i fel topping y passata, yy, neu'n debyg, ar ben... A hefyd, os wt ti, os yw 'i yn glawio a ma' pethe bach yn, bach yn sur 'na, allith hwn fod yn, yym, rhwbeth i neud yn gallith. Yn gwmws. Gallith pawb neud pizza 'i hun. Ie, unrhyw resypau arall. Os wt ti 'di neud y sauce Tomato. Ie, yy bach o mozzarella fynna. Dwi hefyd, achos fi- dwi ar hanner, creu yym ma- madarch gyda garlleg. Llwch chi ddod i peth o rhain ar y pizza, jyst dwyn o fynna. Fyn 'yn efyn callach.
So wrth gwrs gallwch chi neud hwn o flan llaw hefyd, miso pizza, a a'i storio fe, a be' sy gyda fi fan hyn yn rhwle yn cuddio yw jyst ch'mod yr yr p- yr containers bach 'ma? Ie. Dodwch be' sy'n weddill dros ben yr t- yr madarch ne'r tomato, dodwch yn yr oergell, Wedyn rhewch nhw a mae gyda chi rhywbeth ar gyfer pryd arall. Mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn. Mae gyda ni um, bolognese fan hyn, sef um, briwgig wedi ffrio. Dwi wedi ychwanegu yr un sos miwn i hwnna to. A fi... Ffrio'r mince off gynta, yeah, wedyn ychwanegu yeah. sos. Does dim eisiau winwns, does dim eisiau garlleg, achos mae hwnna i gyd yn y mm. saws. Bach o stoc Fi'n defnyddio stoc bîff fan'na achos mae'n rhoi lliw a dyfnder blas, a 'to ar ôl i flasu fe, allwch chi amrywio'r halen a'r pybyr a falle yr yym beth wedest ti Gina? Y siwgr? Siwgr, ie. Mae'n dibynnu os oes efo bolognese angen lliwiad o siwgr. Neu ti'n gweld, os na ti'n dod i lliwiad o siwgr, 'na phan mae pobl yn dod i bach o ketchup, achos mae hwnna'n creu y melystra 'na sy falle ar goll yn y ddish. So 'to, so yn syml iawn fan'na nawr, mae gyda ni yr Yr sos wedi cael ei droi mewn i bolonaise wedi cael ei droi mewn i saws gyda'r meatballs. Yym. Os gallet ti neud y saws dy hun yn gallet ar gyfer wthnos gyfan wedyn. Ie yn done. Gwrs. A neud batch mowr o hwn a wedyn bob dydd jyst i amrywio fe tymed bach gyda gwahanol pethach. Ma hwnna yn berffeth i fynd gyda, os allai iwso'r llwy fan hyn, falle yy tate yn bob. So allwn ni ddod i fe ar ei dop e neu llwch ddod i wrth ei ymyl e a wedyn i rhoi bach o liw iddo fe faint o amser sdynia rôl. Os munud after me. Os munud after me. So ti'n alright? So bach o'r... So ti'n joio hwnna? O'r chives fynna nawr. Fi'n joio hwnna, bach o gaws ar ben efyd. O, so ti'n iawn.
A gweud wrth ti mo'n sbeiso hwnna lan, allet ti adio bach o chorizo neu rywbeth, yn gallet ti hwnna? O, yn bendant, ie.
A hefyd, beth ni'n mynd i neud nawr, so ni 'di... Sych ymlaen mlan at hwn nawr. Wel, mae'n ddiwrnod, mae'n ddydd Mowrth nawr, so mae eisiau pancws arnon ni. 'Na gyd sydd eisiau neud yw un wy, Cwpaned o lath, cwpaned o flawd plaen i gael eu crêps. Os y'ch chi rili moyn, tamaid o siwgr i felysu a mae hefyd yn rhoi fwy o liw achos mae'r siwgr ynddo fe'n creu fwy o liw, fwy o liw. A falle toddi tamaid o fenyn a gosod hwnna mewn 'fyd, mae'n neud e fwy cyfoeth. Wastad. Wastad. Sdim rhaid cael e ond mae yn neud yr crempog fwy moe- fwy moethus. Ocê reit. Ac mae hwnna wedyn yn berffeth i fynd gyda be sy gyda ni yn yr eitem nesa. Brill! Ocê.
Diolch nôl i roi byd yn ei le wedyn Egwyl. Welwn nhw... Welwch chi ni mewn dwy. Ta-ra.
Ta-ra. Diolch yn fawr iawn Llio, lot o syniadau gwych yn fan'na. Rwan ta, dan ni yn y gegin. Mae Lis- wel Lisa, dan ni'n cael gwerth yn pres gen ti heddiw, achos mae 'na... mae Lisa yn creu pump pryd o fwyd mwy na lai, yn dwyt? Achos ti'n creu cynllun i ni ar gyfer coginio batch ar gyfer hanner tymor. Dyna fo'r cynllun ar y sgrin rwan. So fyn- ie. Bydd e ar Facebook ni yn bydd os chi'n trio ca'l look. Bydd e ar Facebook ni bydd e ar 'yn Twitter ni. So fe nethon ni'r saws tomato syml yn item un. Do. Nethon ni 'i newid e miwn i bolonaise yn item dou. Dwi'n cofio'n iawn. Nawr, ffordd syml o newid hwnna 'to, prynwch ffa, nid y ffa arferol ar gyfer chilli, ond chi'n gallu prynu'r tinie 'ma, dwi'm yn siŵr os dylen ni ddangos yr enw, ond mae'n gweud taco beans, ok? Ma'r sbeis miwn gyda'r ffa. Felly amser chi'n ychwanegu y ffa, pob amrywiaeth o ffa, mae'r dyni'r kidney beans a bob sort miwn fanna, troi hwnna trwyddo, mae gyda ni'r ffa miwna, mae gyda ni'r spice miwna, gallwch chi ychwanegu bach fwy o chili os ych chi moyn, ond mae hwnna'n ddigon rili ar gyfer plentyn, t'mod, sy sy ddim yn moyn gormod o wres. A mae hwnna'n chili con carne wan. A mae hwnna'n chili con carne.
Shwt? So cyn bo ni'n symud mlan, beth mae hwn yn mynd gyda, beth wnaethon ni'r chili gyda, fi 'di cofio. Y reis, y reis, gewn ni chilli a reis, gewn ni chilli a reis. Ond ydyn hynny... Reit, Tatyn Bob. The joy fan 'yn yw ma' mynd gyda unrhyw beth. Mae'n mynd gyda unrhyw beth.
Galle hwnna fod miwn yn y pancos then. Fan hyn, yr un saws tomato, dwi wedi ychwanegu yym garlleg, powdwr garlleg, yym fi'n anghofio beth sy 'da fi fan 'yn, tiwmeric, garam masala a rhywbeth arall, sinsir. Sinsir, ocê. Gosod e miwn fan'na. Dyna pam mae'r lliw wedi newid. A wyth, 'na gyd dwi'n mynd i neud fan hyn wedyn. Mae eisiau i fi ferwi fe falle am ryw ddeg, pymtheg munud oherwydd mae eisiau'r speisys 'na i goginio tamaid bach. O ie. Ok? A ni jyst yn mynd i droi yr prawns 'na trwyddo a mae gyda ni prawns, curry, curried prawns. Ok? Ie. Mlan at yr yym yr pancosen, crempog, fi'n mynd i ddod i hwnna nôl ar y gwres. Mm -hmm. Dydd Mawrth, llwch chi wneud train amser mae dwy funud gyda chi, yeah. hyd yn oed nos lun, yn barod, just storiwch nhw fel yna, dodwch bach o cling dros dyn nhw, dda nhw'n ffain ar gyfer y bore wedyn. Llwch chi just dod i bach o fenyn mewn ffrimpan neu ar ben y grill, grill fel hyn, a'i cynhesu nhw, fe bod nhw'n addas wedyn ac yn ffres ar gyfer y diwrnod. A beth dwi'n mynd i wneud... Ti'n hot plate fyna, wyt ti um, dal yn cael y crempog rybys uh, cynta na? Wyt. ti dal yn, wyt ti?
Fel arfer, wyt.
Mae rhan o'r hwyl yna.
Ti'n gwbo- ti'n gwbo be fi'n sôn? Er mwyn br- i brof- profi'r Ma'r un cynta batter, wastad yn rubbish, ti fel oh. O 'di o yn yn UN?
Res yn wrong ne' rwbeth ie. Un ar gyfer y chef, dwi'm yn gwbod. Felly os chi'n cofio yy o'dd gyda fi'r madarch a'r garlleg, dodes i bach o stoc jyst er mwyn yr cyfan i i i gadw'n digon llaith. Ie. A wedyn bach o hufen dwbwl. Ma' hwnna wedyn chi jyst yn 'i fyd-ferwi fe 'to tan bod e'r ansawdd cywir. Gosod hwnna ar fan 'na, allwn ni wedyn jyst fel ma'r

Yy ma' hwnna ar babi wan so. A wedyn beth gellwn ni neud fan hyn? Wel do's dim byd ma' reis galle c- yr curry fod wedi mynd gyda'r reis hefyd nag o's? O galle. Ond neu gyda'r jacket neu os rwbeth arall gyda fi fi di ngofio. Ma' gormod o bethe fel 'na mlan.
Felly cynllunio yw yr peth pwysig yndyfe? O flaen llaw pido panico A yym fe- beth oedd yn athro fi arfer gweud? Fail to prepare, prepare to fail. Ie, yn gwmws.
A hefyd, trwy wneud hyn, chi'n safio arian hefyd, achos dych chi'm yn mynd i gor-brynu. Chi'n mynd i weld be chi'n cael bob dydd. Ti moyn bach o... Diolch yn fawr, os gwelwch yn dda. ...o'r prawns, silco prawns. A hefyd, cadw yr tubs 'ma, ni gyd yn gwybod le maen nhw'n dod, a wedyn gallwch chi storio'r cyfan yn, yy, chimod, dodwch dyddiad, os oes 'da chi freezer, shalom. Allwch chi ddod i enw fan hyn, cofiwch dod i gweud beth yw e arno fe, achos maen nhw gyd yn disgwyl gwmws yr un peth. O yndan, maen nhw. A fi 'di agor... Chi'n sniffio nhw. A wedi rhewi, does dim arogl gyda nhw chwaith, so does dim... So ie, sharpie bach ar hwnna yn gweud yn gwmws beth sydd gyda chi mewn 'na. O, diolch Lisa. Ti 'di wneud yn absolutely brilliant i wneud gymaint o 'na. A gallai'r cyri wrth gwrs i fynd gyda'r tatem bob hefyd. Gallai, unrhyw beth. Chop and change. Lyfli. Diolch yn fawr Lisa. Lasgogina batch yn fan'na i baratoi drost yr yy cofiwch am heno am saith o gloch heno eniwe ma' Llionis Lee ag Al Hughes fydd yn cyflwyno. Reit te, Lisa, dyma di yy dyma'n rhaglen ola ni. Ie, rhaglen ola ni! Ynde, am gyfnod hir tan fydd yr babi bach yma a ma' criw mama dwi di parhau s- paratoi sypreis bach i ti. Sypreis i fi? Sbia ar fi, dwi'n panico hwn achos dwi'n gwbo trem- dwi'n gwbo rhywbeth am ben fy hun. O diolch! O diolch Glwr.